Înîsiyatîva Kurd li Ewropa û çend komeleyên Kurdî, pispor û lêkolînerên Kurd ve xwendî konferansekê kirin di derbarê olên Kurdistanê de. Pispor ji Swêd û Almanya hatin behsa olên Elewî, Yarsan, Zerdeştî û Yêzdî kirin. Azîz Aliş û Roza Kurd bi xêrhatina mêvanan kirin û diyar kirin ku olên cûr bi cûr li Kurdistanê bingeha dewlemendiya kultûra me ne û eger mirov hûr û kûr li wan binere dê bibîne bê çawa ev olana egerên nêzikbûna me ne û diyar dikin ku koka me Kurdan yek e. Profesor Celîlê Celîl Ku ji Awstriya hatibû bû mêvanê konferansê yê taybet. Şaredarê bajarê Eskilstuna, Jimmie Jansson bi xêrhatina mêvanan kir û daxwaz kir ku mirov tiştên hevbeş di navbera mirovan de peyda bike. Dezgehên ragihandinê yên Swêdî ji nêzîk ve konferans şopandin û her wiha mêvanên akademî ji derveyî Swêd jî hebûn. Xwişk û birayên hêja, mêvanên birêz. Bi ser navê Însiyatîfa Kurd li Swêdê bi xêrhatina we hemûyan dikim û ji bo vê beşdarî û dilsozî û nêzîkbûna we gelekî spas dikim. Birêzan, me zû de ye ku dixwest gelek mijarên girîng têxin rojeva xebatên xwe, yek ji van mijarên girîng ev mijara ku îro em pêk tînin. Mêvanên bi rêz, ji bilî panelîstên me yên hêja û we beşdaran, mêvanekî me ji Awûstriyayê hatiye. Em ew mêvanê me bi hatina xwe me gelekî bextewar kir. Em xêrhatineke germ ji bo gotara xwe em bangê xebatkarê çanda kurdî, avakarê kitêbxaneya kurdî ya Awûstriya bi rêz Profesor Celîlê Celîl dikin. Roj baş. Ev hatina min ji min re pîrozekî mezin e. Berfa vira, paqişaya hewa, amadebûna we ji min re xweşikî mezin e. Ev konferansa ku ez wek mêvan îro amade me, bala min kişand. Bala mam kişand wek bi mijara xwe ku çand, dîrok, kultura me kurda bi rengekî dinê tê amade kirin. Bi berhevdana jiyaneke kurda ku heta naka ji hev qutbûyî bûye. Ew bawariya. Kurdan e, baweriyên reng rengî ku li ser erdê Kurdistanê hebûye, dewreke dirêj, sedan sala ji hev xerîb bûne, gele care dostanî jî nekirine, hev zêde jî nas nekirine, nexwastine fîlosofî, mijara parastina xwe hev re parve kin. Îro ew dew derbas bûye. Îro rewşanbîr ji hemû aliya çêbûne û rewşanbîr digerin koka parastina xwe, hêjatiya parastina xwe, fîlosofiya parastina xwe vakî derxin û berhev bidin ka di nê de ew fîlosofî ku heye, fîlosofiya me çi cî digre, çi taybetiya wî heye. Ev konferans serûye ku em mozayîka Kurdistanê aliyê olî parastinê, her çar ol bi taybetî ya Resenî, Yêzîdî û Elewî îro mijara axaftinê hevalê me ne. Gorî ku ez ji van salên dawiyê deh, bîst, sî sal e ku ser van pirsan guhdarîya min heye, çiqas em ji hev nas dikin, çiqas em berhev diyaneta xwe, filosofiya xwe ber dikin, em dibînin ku çiqas şûnda diçin, naqas kok digihîje hev. Hezar hezar pênc sed sal berê ew parastin ku ser erdê Kurdistanê hebûye. Wek çiyayê me parastin bi çiya û deşt û geliava ji hev qut bûyî bûye lê bingeha wî erdek bûye. û heta naka veşartî bûye. Îro meşeke mezin çêbûye. Meydana êzdiyatiyê gelek tişt hatiye kirine. Meydana yeresinî teze dest pê kirine. Ez zanim dijwarî hene. Salên hefteyî gava min qewlek beytin êzdiya diçivat. Şêx hebûn digotin. Guneh e tu dê nivîsî. Ê ku binivîse kuştin e. Lê dewleta me hesab bû ku zêde meydan nede de kona kuştinê ser Dîyanetê. Li gava me vekir qewl û beytên nîzîyan e. Ya Rebî rastî tiştê ku min dît ez bawer im di parastina ola ku lawak ya rastina heye hên zêde Hêjatiya wî heye, serbilindaya me heye ku ew fîlosofî ku di nê paş wextê peyda kiriye nav me berê de hebûye. Hem di zanistî hem tebîat û dîroknasînê de. Ew şaristanî ku hatine derbas bûn ew şaristanî şopa xwe hiştine ser erdê Kurdistanê. Di olên Kurdistanê de wana rengê xwe standine.

Filosofiya ku berê sufîzmê ve girêdayî bûye û îro gelek deng dide bi wek edebiyateke berz û filosofeke berz. Di qewl û beytên êzdiya de min hemû dît, dîtin. Ez bawer dikim nava alewiyê me jî ê nava Yera Sînê jî heye. Divê vekin em bivînin. Lêgên hene qewl û peyta ez dibêjim kek zêrader wê îro Çingîz Çingîz Xan jî wê bêje. Eva ew edebiyata ku di neva di sed salên dozdeh û çardeh neva Ermenya da jî hebûye. Bingehekî mezin Moks bûye. Moks bajarekî Tirkiyeyê û Kurdistanê ye. Xweşparêzî jî hema fîlosofî bûye. Ew beyta ku min nivîsiye Hucayda erd û ezman, navbera erd û ezman, erd pesnê xwe dide, ezman pesnê xwe dide. Her yek divê ez zêde be. Îcar tu binê re çi logîka, çi berhevdaneke ciwan, edebiyat, qafî, Min qewlekî nivîsî Bilbil miskîn o. Ew wekî ew ligên di we bihîstiye jî ku Bilbil evîndarê Bilbil Gulê bûye û teyrê dinî hevsûdiyê dikin tên Çem Silêman pêxember şiketa wî dikin. Tiştekî gelek meşhûr e. Îcar gava yek min ra got dora pêncî sebeqî got. Lê got Kak Celîl bawer ke eva digotin sê sed şêst û şeş sebeq bûye. Her sebeqek navê teyrekê hêl dida bi kurdî. Îro bîst nav min nivîsiye. Demek ew gencîna me winda bûye û bi gelek tiştnên wa hêja hebûne naka hinek ji wana me xilas kiriye. Em gerekî bi parastina xwe serbilind bin. Bibînin ku koka me digîje hev. Kurdistan erdek bûye ku ew parastin di hemû dewera de cihê xwe girtiye û bi dewrek tê sedsaliya dozdeh ku bi riya sûfiya, sûfiya, bingehekî sûfiyayê mezin jî laliş bûye, dîsa hebûne Û tê bîra min ku şêxekî Emir Mezin li li Ermenistanê min jê tişt dinivîsî ku kurê min qewlê me du bir bûne. Du bir bûne. Kekeyî û mergeyî. Û yo divê behs bû. Tune bû, serî hebû, binî tune bû. Got mergeyî em in. Kekê çûn unda bûn, digotin zimanê wana giran bû, ew wana çûne unda bûne. Ya baba kekeyî û mergeyî bi ser erdê Sowêtê min nizanbû mergeyî, kekeyî çi ye. Mergeyî paşê derket ku ew lalişê me ye, bingeha êziyayî nûranî ye, Li ku ew sûfiyên mezin navdar ku wek Şîxalî ne tenê ya êzdiya bûye fîlosofekî naskirî bûye û edebiyata însiklopediya ereba de jî cihê wî hebûye. Tu dinêrî ew kekeyî Îro em zanin ke keyî deh bi zeravê xwe hewa xwe taybetî ye û ewana jî wakîsane ser erdekê bûne. Peywandiya wana hebûye, tayî standina wan hebûye. Hêdî hêdî ji hev dûr ketine. Axaftina min ez dirêj wextê hevalê xwe naxwazim bixwim. Ez dixwazim bêjim ku ew parastina me îro em divê biparêzin her kes. Em gişt jî gazî xwedê dikin bi zimanê xwe, xwedêk e û divê em hurmeta hev bizanbin aliyê parastinê û bizanbin ku ew gencînekî jiyan û çend û bîrawariya gelê Kurd e ku ji dîroka kevn hatiye û me parastiye û îro divê em lê xwedî derên bi çavên îro, bi zanistiya îro, bi rewşenbîriya îro. Ez gelek hîviya min heye ku ev konferans îro dewra xwe bilîze ku em bêtir hev nas bikin, bêtir qîmeta hev bigirin. Nek em zêdeya olê xwe berhev daynin bêjin ez eva baş e eva ne baş e. Tê bîra min heştê niha ez Hollandê mêvan bûm. Hefteya çanda kurdî bû. Birayê min Hordî Xanê Cayê jî min re bû. Ev malekê Elewî bûn. Zaza digotin. Îja gelek welatparêz û hêjan, nandar, her tişt, şeveke mala wî de bû. Îja xanima wî pirsî ku Bira Hordî Xan, hûn

Di ber de ji xanûk da fam kirin û wekî ev axaftin belkî rast e, ew neke, eciz neke. Îcar ji wê şûn de hema çi xeberdan dibû me, me digot haşaş haşaş ev tevayî dikin yan. Yanî ew axaftinên ha ku hêj belkî wane ev bi geha wana tune, îro ev wana ji me re paş muayînên dewroberê ye ku em îro Derbas bûne ew dewran. Ez spas spasî agahdarîya wan dikim. Axaftin gelek hene îya ez hatime bajarekî ha xweşik, bajarekî ha ji me re dûr û ew nenas bû. Ez Ditirsim zêde xever do. Her bijî. Spas bo axaftin. Mêvanên hêja, em dikarin êdî dest bi panêla xwe bikin. Birêz Endaz Hawêzî, Birêz Munzûr Çem, Birêz Fehmî Kakeyî û Birêz Cengiz Xan Heso. Her wiha moderator Kurdobaksî. Fermo. Bi xêr hatine. Hemî miran dîsîplîna me me îro wisa ye. Her kesekî yek deqîqe xwe dide naskirin û piştî wî jî hûn bikaribin behsa ola xwe bikin û herî dawî bawer mebesta konferansê jî îro ev e. Rola kesên oldar an jî kesên bawer dikin li Ewropa ji bo mesela Kurdî ew ê çi bibe. Fermo. Kek no zor cem tu dikarî dest pê bikî. Gelek spas ji bo hevalên ku ew ji vin fikirîne û amade kirine banga me jî kirine rastî jî bi baweriya me hevcêdariya kurdan bi civînê wisa heye. Ez bi xwe jî wek ofîsiyel resmî ji vîlayeta Bîngolê me lê wek herêm Dêrsîmî me Lehçeya me kirmanckî dibêjin em eger hûn dêrsimî bibêjin zaza em hêrs dibin dibêjin em ne zaza ne em kirmanckî dibêjin yanî zazakî bi navekî din ne. Lê piştî demekê ez kurmancî jî fêr bûme piçekî fêr bûme ne zêde ez ê kurmancî biaxifim. Berê her tiştî ez dixwazim Ew navên Elewî ya ji Qizilbaş ser bisekinin. Gava ku meriv dema Osmaniyan, arşîva Osmaniyan dinêre, tu carî rastî navên yanî gotinên Alewî nayê. Navên Alewîyan Qizilbaş e. Gelo ew Alewî tijî ji ku ket Ser wî ewsa karekî îlmî ji tune rastînê. Mesela dema Îslamê Hezretê Elî wan de dibêjin mewalî henin, kesê ku bindest in pişik wek kole ne, wek ya xizmetkar in, feqîr in. Ji wê derê tê, eger ji wê derê tê çima dema Osmaniyan de meriv arşîvan de viya nabîne? Lê ew Qizilbaş heye. Qizilbaş kelîmeyek tirkî ye yanê ser sor. Baş ew jî ku tê, ez gelekî bi kurtayî dibêjim ji ber ku waxte me teng e. Ew jî bawer dikin dema Abasiyan de bi taybetî di Başûrê Kurdistanê serhildanê Kurdayên ku Babek û Narseh çêkiribû, Hevbêrên Abasiyan wana şer kirin. Bi taybetî Narseh serhildanekî de hinek dîroknas dibêjin şeş hezar merivê xwe vunda kir, Mislimanan kuştin. Wana bar kirin bi sed hezaran kes hatin Anatolya, axê Bîzans, Împaratoriya Bîzansê dor û bera Kilîkya yanî Nîgde, Mewetî, Maraş, Sêwaz, Tokat, Amasya wan der na. Ew der îro ciyê Elewîyan e. Wêreyê nifûsa Elewî ya herî zêdetir ji Kurdîstanê, Başûrê Kurdîstanê, Dêrsim, Mûşê dest pê dike heta Tokat û hewkê Amasyaya diçe. Hinek dîroknas dibêjin dema Osmaniyan de ew serhildana celaliyan heye du sed sal devam kiriye. Yê ku dest pê kiriye piştê tevçûyina Şah Îsmaîl Hatayî hemberê Yavuz Sultan Selîm yê ku dest pê kiriye kurdekî Zaza ye û bi xwe ew kurdê ku ji Başûrê Kurdistanê hatine koçkirine hatine ji wan e Ew dibêjin Mazdekî yan jî Huremîst bûne yanê evîkê wan û rastî jî Mazdekî û Huremîzm gava ku meriv ser agahdariya ser wan û Alevîyan tîne ber hev gelê kevdu digirin. Îhtîmalêk mezin e. Êwana serê wan ala wan sor bûye. Evîkê ke danîye serê xwe jî sor bûye. Dê re gotine Sûrcamêdan gotine. ya jî Sûr Alaman alawan êrikê wan. Ew Sûr Cemadan bawêr dikim piştê ku Tirkî ket nav xelkê vê derê ew herem zû asîmîle bû piçekî ji Sûr Cemedanê Kurdî bû Qizilbaşê Tirkî. Ji vê derê tê bû dîtina me. Ev ya ez gelek emîn im wisa ye. Ji vê derê tê texmîna me ew e. Lê dema Osmaniyan de Elewî tune. Piştê dema Sultan Abdulhamîtê yanî dorbera hezar û heşt sed û heştê, hezar û neh sed Sultan Abdulhamît asîmîlasyonê pêlêkî asîmîlasyonê pêk anî hemberê ku kurdên elewî bibin misilman. Sunî. Mesela wê demê dorbera me de ew ki li aliyê Qereqoçanê, Xarpêtê, Bîngolê, Kêriyê gelekî Kurdên Misliman henin. Ew xwe jî dibêjin. Dibêjin yanî em sed sed û pêncî sal berê ji alevîtiyê me hatine hebûne Misliman me terk kiriye. Lê piştê ku Îtihat Terakî hat piştê şoreşa hezar û neh sed û heştê, Îtihat Terakî hemberê hezar û neh sed û heşt hezar û neh sed û heşt Îttihat Terakî ji ber ku ew nasyonalîst bûn, nasyonalîstê tirka bûn, vana nav xwe de hinek dokûment hene qise kirine, gotine ku ew îslama ku em pê re ne, îslama sunî em bêjin, kulturê arab e, lê me re îslamêkî tirk, kulturekî tirkî lazim e, em dikarin alewîtî wek ewikê îslama tirk nîşan bidin û ku tirkbûyîn nav xelkê de belav bibe. jî ergê. Lê şerê Cîhana Yekêmîn gava ku hat, evana nikarî ew plan neçû ser ji ber ku şer dest pê kir, her tişt hat guhardin û pirsa Ermeniya, pirsa Grêkiya û tiştê din pirsên din ketin holê, nikarin. Lê dema ku Mustafa Kemal hat hezar û neh sed û bîst û pênc bîst û şeşan de komînteyek taybetî hat sazkirin, dîn û baweriyên ku li axa ser axa Tirkiyeyê ne Gotin em vana tesbît bikin çin in. Piştî vena wî komîsyonê raporekî amade kiriye. Ew rapor vê şertîyê hê jî verek nabikin. Dibêjin ku Mustafa Kemal navê Elewîya ji wî raporê derxistîye. Yanî wek bawerîyekî Elewî qebûl nekirîye. Gerek tune bin gotîye. Û piştê wena rastî jî navê Elewîya li lîteratura resmî de winda bû. Lîteratûra dewletê de wek ku Elewî wek grûbek tune, wek Kurdan grûbek tune. Yanî Aliyê Netewî pirsa mîllî de zulma herî mezin li ser ser Kurda çêbû. Aliyê Dînî de jî neheqiyek herî mezin li ser Elewiya çêbû. Êzdî jî tabî pozîsyona wan ji Alewiya baştir nebû de Êzdî grûbek piçûk bû. Ji bo dewletê zaf problemek mezin nebû vê demê de Alewî Ew bin. Hezar û neh sed û heştê gava ku cuntaya leşkerî hat ser hukum, piştê cuntayê salê du sal cêwikê dewletê de ser sosyolojiya Tirkiyeyê, ser sosyolojiya gelê Tirkiyeyê hinek lîkolînên cidî hatine çêkirin. Gotine ku ew alewî her tim opozîsyonên. Yanî dijî sîstemê ne, dervayê sîstemê ne. Ya çep in, ya kurd in, ya demokrat in. Lê em çawa bikin ku vana bikişin, bikevin piyekî, lingekî sîstemê. Lê ew bi du şeklê dibe, ya tu mafên vê grûbê nas dikî, demokratîze dikî, mafên wan didî û vana nêzîkî xwe dikî, Ya tu vê siyaseta berê dajo lê bi propaganda bi hinek tiştên din û dixwaze wana pê xwe pê bixapînî bike aliyê xwe. Du ew kenin. Tirka sîsteyamikê duyemîn yanî reya dewemîn digirt. Mesela no heştê û pêncî de dest pê kirin yek ser bi rojnama Cumhuriyetê hevalê ku tirkî dizanin baş dizanin ew rojnama Cumhuriyet kemalîst bû jî aliyê çep aliyê demokrata dihat xwendin.

Wo çaxê min bi xwe mesela min xwe nêrîn min got heyra ez ji malbateke elewî têm û gelek dorûbera min hevalên min ê elewî henin. Ew tiştê ku ew dibêjin ê me nînin. Ew me tarîf nakin tiştê ku tirk dibêjin propagandayê de. Ew çi meselê ye? Gotin em dîtina vekirîne dîtinan em ê belav bikin, çap bikin, rojname wisa belav kiribû. Min jê re du name şand. Lê belav nekirin tabî. Piştî vêna ew bû sebeb ku ez ketim bi nav pirsa elîfbîya min hinek ser hinek tiştî lîkolînî çêkir çi ye çi nîye. Na eger meriv wek wek kultur ser alîvîtîyê bisekine bi rastî bêguman bêşik elîvîtî kulturekî îranî ye. Yanî ew ew bawerî wek cografya îranî ye. Îranî jî ciyê wî, derwişa wî dorûbera çiyayê Zagrosê ne. Çima tu çarbera Zagrosê ne? Mesela ez bi xwe çiqas ku ji destê min hatiye min prensîpên elewîtî û zerdiştî ya jî yazdanîzm ya jî mazdek, umanîzm piştê wêna Di dema îro de mesela Elevî û Êzidî, Elevî û Kakayî, nizanim Elevî û Dirziyên Lubnanê, Eleviyên Arab û Eleviyên Kurd, gawa ku meriv vana dîne ber hev, ew tezê ku dibêje Elevîtî kultura tirka ye, hiç şansek û tezê tune. Ji ber ku tiştek xwe nagire. Lêje me ez dikarim bîst noxtayên muhîm tespît bikim bêjim ku zerdiştî piştî wêna huremîzm ya mazdekî li vana jî yewikê girtine ême û êzdiya ême û kakayiya muşterek in. Başê eger elewîtî kultura tirka be bo çi yek tirkê êzdî tune bo çi yek tirkê kakayî tune bo çi ew hemû kurdin li kurdistanê ne. Tabî ew Boçî li ser vê ya disekirim? Îro ew propaganda rojeva me de ye, em li Tirkiyeyê her roj ser diaxif in. Niqaşê ye, ser dîskusyon e, derdikevin profesor televîzyonan de hinek tişta dibêjin, ew ew mesele heye. Baweriya Elevîyan de bingeh çi ye? Yek û yek tabî dirêj ez nikarim wextê me kin li ser bisekirim. Elewî yek tewrêkî wayane ew ke dinyayê heye. Çêkirina kaînatê yanî kaînat ew universum çava çêbûye. Na vê derê de dezavantajê ki Elewîya heye. Ji ber ku Elewîtî dema Osmaniyan de qedexe bû, dema Cumhuriyetê de qedexe bû, vana nikarin dezgehan saz bikin. Gava ku tu nikarî dezgehek saz bikî, Xwe organîze bikî nav dezgehê de tu herêmî dimînî. Ew herêm gor xwe nav xwe de tiştêk çêdikî. Herêmê di nav xwe de cuda cuda sentral tên çêkirin. Ew tekîlî nav wan de sebebê ku tekîlî kêm e, danûstandin kêm e, merkezêk tune, niqaş tune, dîskûsyon tune Tu dibînî cuda cuda tarîf derdikevin, hinek tesîrên din dikevin. Hinek cî heye nav Aleviyan de gelek tu rast tê, hinek cî heye rastî jî Îslamiyet tesîr gelek dayê. Em bêjin herêma me gava ku mirî dimirin bi Quranê tên defn kirin. Lê hinek herêmê Eleviyên Kurd henin ew bi temwirê defn dikin. Bi Quranê na. Hinek ciya mintiqayek teng de îro mirî dimirin rûyê wan ser aliyê qible ye. Lê aliyê me gundê me jî tê de piraniya me li ser rojê ye, aliyê rojê ye. Hevdû nagire. Heta di Bingolê ez bi xwe dizanim hinek kurdên mislimanên şafiyî henin Ew jî miriyê wan qibleyê na rojê dinêrin. Tradisyonê kevne, ecayîb e yanî. Heta birayê Şêx Saîd carekî çûne gilî kirine, gotine Şêx gotine ew Misliman in, neçewa miriyê wan aliyê qiblê nîne, gotine gotî qarşê kultura xelkê me bin, tradisyona wan e, ew jî wisa qebûl bikin. Yanî însanek baqil e tabî. Yanî ew e. Baweriya Alevîyan de tabîat zor muhîm e. Mesela roj Pîrozekî ji herî mezintir yek roj e. Em qurbanan bi agava roj derket hemberê rojê ser jê dikin. Em duyayên serê sibê hemberê rojê çi dikin û gava ke roj çû duya dikin. Dibêjin roj bi çel siwariya tê, bi çel siwariya diçe, radikeve, roja din dîsa tê. Duyayên me yên pir herî mezin girîngtir li ser rojê ne. A du hemîn pîrojekî herî mezin Xizir û di hevalê me Kurdistanê dibêjin Xidir dibêjin yanî Xidirê Zîndî dibêjin. Xizir aleyî selam e dibêjin. Xizir merivekî kal e, melakeyekî kal e. Melakeyê alîkarî ye û gawa ku tu ku derê bikevî tengasiyê digihîje îmdadê te. E piranî jî girêdayiyê avê ye. E mesela duyayên alewîyan de piranî dibêjin ya Xizirê serê deryayê. Yanî Zaza wisa dibêjin ya serî deryayê dibêjin kurmanc. Yanî Xizir piranî girêdayî avê ye. Dereceya duyemin de girêdayî zivistanê berf û baranê ye. Gava ku batê em bêjin berf dibişkine diçe û dike dibêje ha Xizir hespa xwe Çerx di çerxê cîrî tê dilêze û loma wisa bûye. Yanî ew gotinê wisa wek dike. Lê baweriya xelkê de gava ku meriv beyîtin duayên Aleviya dinê re li gel tavê Xizir qasî tavê dereceya duyemîn de yê ew wek dike û hinek duayên Aleviyan de meriv fam dike ku gor baweriya Aleviyan asman heft qat e, binê ardê heft qat e, Xwedê ji qata heftemîn e bilindtirîn qatê îdare dike û ew şeş melekê xwe bi hev re ne. Binê wana de dîwanekî xwe heye û çel e. Car cara xwedê ew xwedeyê ku qata heftem de ye, herî bilind merteba herî bilindtir de ye, jê re dibêjin pîrê olî dîwanî, bi zazakî dibêjin. Yanî olî dîwan dîwana Xwedê pîrê wê derê ye, bi pîrê tarîf dikin û car caran tu dibînî hinek beyîtan de dibêjin ku kes ketiye tengaşiyê min çel aspar jî pîrê olî dîwanê şandiye ya alîkariya te. Ew nav edebiyata gotinên alevîyan de heye û gelekî cihê giring digire. Wek din cihên pîroz hene, ziyaretgah hene. Li her heremê ziyaretgahê xwe hene. Xelk diçe wan ziyaretgaha, gawa ku tav derket dua dike, Qurban ser jê dike, nanê pîroz belav dike, mûm pê dixe ronahî û tiştên din yanî ew ke ê baweriya Alevîyan de ronahî pir pir muhîm e. Yanî duyayên wan de agir, ronahî, tav û xizir gelek cihê giring digirin. û meriv dikare bêjî ku her çareseriyê bi bi ronahiyê îzax dikin. Me ra deriyê ki ronahiyê veke, ronahiyê bişîne mala me, îşte mala me tarî meke tiştê wisa û agir ta wek min got agir yani işte vemirandina agirê gunahe gere agir ve nemire gere tu avê ewkmekî ser agirê gere tu pêmexî agirê agir pîrozêk dine Di wek din wek seremonî Alevîyan de wek îbadet cem cihêk herî muhîm digire cem. Cem jîn û mêr ferq nake hemû bi hev re kom dibin yek. A duyemîn bi muzîkê tê çêkirin ew jî tembûr e. Cem Alevîyê de tenê bi tembûrê tê çêkirin. Hacetêk din tune muzîkê din. Duyemîn mûm û ronahî şert e.

Mesela Seyîd Riza Rêberê ew ku tevgera Netewîya Kurd ê Aliyê Dêrsimê bû, bi xwe jî nav xelkê de her tim rûniştiye wek însanekî normal, însanekî feqîr guhtaye. Navê ku yekê statûya xwe bilind be tenê cihê taybetî ji bo Kesî ku cemê girê dide pîr ya jî rêber bo wan heye ew jî ser postê keyevê derê disekinin. Xwarin tînin, xwarin çêdikin ew xwarin gere wekhev bê valakirin tenê jinên ku du can in, hamîle ne para wan zêdetir e. Ew tişt Kakayiyan de jî heye, du par didin, ceme jî heye. Para wan zêdetir e. Ya jî car cara hinek însanên kal û pîr û feqîr hebûn, rewik hebûn para wan zêdetir didan û lê her kes jî zêr razî bê ger yanî wî ewk be. Wek din belav dikin û paşê jî pirs dikin û car cara hinek însanên muzîp hene hanekçî hebûn pîra gotin ez ne razî me ji heqê xwe û gelek jî problem çê dike. Tu gere wî razî bikî gava ku te belav kir yanî ewk. Di merivên rayedarên dînê, rêberên dînê nav Aleviyan de sê grup in. Aleviyên Kurda de, yê ku ez bas dikim Aleviyên Kurd in. Aleviyên Tirk ji me biçik cuda ne yanî. Mesela cem wan tav, pîroziya tavê meriv dikare bêje nemaye. Xizir formekî din e. Lê ez basa Kurdên Aleviyên Kurd dikim. Mesela ew rêber heye, ew deriyê tu pê dikî, ew rêber yanî rehber te fêrê rêyê dike. Pîr heye, ew îcazet dide te û ew dike, îdare dike. Û piştî vêna murşîd heye, ew wek wek mufetîşê derece herê bilind e murşîd. Nav wan de, nav Murşîd eko wekî înspektor yanî. Erê, yani kontrolê herî serê ye. Lê hinek min herêma Aleviyan da, em bêjin hêla Meraşê da, hinek hêla Meraşê da, yekê çaremîn jî heye. Ew çaremîn kê ye, ew jin e. Ew wê re dibêjin daka ya jî dayika postê dibêjin. û pozîsyona wê jînîkê ji her kesê bilindtir e. Gava ku cem hat çêkirin, eger hinek kêmasî hebin, hinek neheqê hebin, hinek em bêjin tiştê ku gor, usûl û toreyê nîne hebin, ew daka post ya jî dayika post midaxale dike û dide rastkirin û pîr jî tê de, ê ku cem dike jî tê de, her kes hemberî wê li ser darê disekinin, hurmet dikin û destê wê maç dikin. Ew dayîk e ji ber ku ew ki di nava lêviyan da wek usul civaka Kurda ye piranî kesî ku xizmeta dînî dikin rêber, pîr, murşîd û ew mêrin lê gava ku îcab bike hewce be hîç ferq nîne Jinekî dikare rêberî bike, pîrî bike û ewik bike. Ew yanî wek teorî nav ewika alevîyan de ferq tune û dikin jî. Mesela gelek cara problem çêbûye, em bêjin yekê miriye, zarok mane, jinîkê ewik kiriye. Di dervayê vî ya jî jina pîr, rêber ya jî mûrşîd ana ye û însanekî pîroz e û destê wê tê maçkirin. Heta heta qîmeta wê ji pîrê zêdetir e. Gor teoriya Elevîtiyê jî yek zêdetir ji jinê re zewej û hevduberdan qedexê ye. Lê pratîkê de ne wisa ye. Tabî ew kurd in. Di nava Aleviyan de jî kesê ku ji yek zêdetir jinan re dijîn heye. Ez bi xwe şahîd im. Jin rabûye hemberê xelkê de mêrê xwe giliyê mêrê xwe kiriye pîrê re. Pîrê re got ku pîro go ew talibê te mêrê min min re neheqî dike go. Çi dike? Falan falan falan tiştê dike. Ha. Pîrê pirs kir, îfade wê girt, pîrê rastî jî neheq dît mêr, du biroşik av dan destê wê, du saet li vê derê ser pîya sekinî wisa. Yanî ew ceza belkî tiştêk ewk nîye lê wek psîkolojîk bifikirin ku nav xelkê de hûn wek mêrekî dikevin wî halî. û yanî mafê jinê heye ew ku bike. Lê ne ew nayê wê manê ku nav civaka Alevîyan de jiya pratîkê de jin û mêr wek hev in. Na. Jin dîsa cînsê duyemîn in û ser wan lêxistin û nizanim hin tiştê hevkî ne baş henin. Lê wek teorî tiştêk muhîm in ew. Wek teorî ez dibêjim. Hinek caran jî pê kar tînin jî. Wextê te tijî bûye. Baş e. Baş e. Jinê ku cem dikin jî hene. Mesela Ana Gulsum berê me hebû. Berê sî û hêştan de ew hat kuştin li zarokê xwe re. Mesela ew Ana Gulsum cem kiriye û çûye mala Seyîd Riza jî tê de çûye mala wê û Seyîd Riza jî rûniştiye wek her kesê cemê wê jinîkê guhdaye û her kesî zera gelek Hazir kiriye yani hinek evkên alevîtiyê li ser jina hinek tevkên baş di jin jî neçûne. Ez evkê xwe binê min çi ew kiriye. Baş. Yek noktayek din ez bêjim. Gor baweriya Eleviya ew mesela Alevî jî Hezretî Muhammed Pêxamber û Hezretî Elî gelek hez dikin û dozde îmama gelek hez dikin. Û lê dibêjin ku Hezretî Alî û Hezretî Mihemed formekî xwenîşandana Xwedê ye. Yanî gor ew ka wan reinkarnasyon heye, ruh, ruhê envirensel yanî Xwedê car cara xwe wek şeklêk din, şeklêk însanê de nîşan dide. Sed û bîst û çar hezar pêxamber hatine, ew sed û bîst û çar hezar pêxamber hemû formekî Xwedê ye, hemû jî yek dendikê tên, hemû jî wek hev in, hemû jî pîroz in, kitêbên din hemû pîroz in, dînên din hemû pîroz in, lê Elewîtî herî kevntir û herî esasîtir e. Bes e hinek cara dibêjin, dibêjin Muhammed dibêjin pêxamberê doyê dibêjin em gelek kevdin dibêjin. Lê xwe re îslam jî dibêjin. Alî xwe re dibêjin îslam, dibêjin em formê ku ji Mihemed hatine ew em wî formê hez dikin. Lê em kevtirin dibêjin. Gava ku xwedê dinya hîna çê nekiriye ez hebûm dibêje. Ez wek baweriya me hebû wek qendîlekî wek ronahiyekî qendîlê de em hebûn dibêjin. Loma yanî hemû pêxamber, hemû ew ku pîroz in lê tevî ji ber ku dawî ne Allah, Muhammed ya Alî dibêjin ew sê aynî form e. Hevalê me got basa Yêzîdiyeke got jînika Elevî gotiye haşa wê jînîkê fam kiriye ku ew Yêzîdê Mislimaneke Hezretî Husên şehîd kiriye Wî ew fam kiriye, loma haşa gotiye. Ne ku êzdanê me ne yani. Loma wisa gotiye ji ber ku Êzîdê, Êzîd, Mervan, Êzîd ê ku hemberî Hezretî Alî û dewama wî kirin û gelek hez nakin yani Alevî gelek hişk dijî wan in. Ew e. Gelek sipas bo guhdarîya we. Ez hêvî dikim wek kurtayî tiştêk hebû ew gotin. Baş e. Esta dorê kak Fahmî Kakayî de Yarsan. Wek me berî jî got, gava mirov dixwaze bo kurdan biaxive, mirov nizane bi kî ji zarave biaxive. Zarave min bi xwe Hewramî ye. Hewramî ye û Hewramî an jî Maço an jî Goranî ez biaxivim belkî kes bes bi xwe tê bikin. Ne ez ê bi Soranî biaxivim. Min bîrim lê nekirdiwe to wextekem ewende kurd bê li rastî. Min dem nabû hîç nebî dewrî saetê ku mane qise bikem. Çike min basî ayîneke kem zorbey zor me naynesîn, nazanîn çi ye. Înca min yekser bêm basî çimkî neteweyî bikem li ayîneke ke xwe me nazanîn ayîneke çi ye teqrîben naçête eqla we. Boya be baştir im zanî min yekem car basî ayîneke bikem. Em ayîne çi ye ke min basî yekem kirdo me boya nawim nawe derwazeyek bo nasînî ayînî yarsan. Li wê ya yekem pênaseyekî ayîneke akem, duayê we serheldanî ayîneke, duayê Kurd û Kurdistan li ayînî yersana, duayê we Zerdeşt û Avesta yan Avesta lem ayîne ye. Înca nazanim wexti me de nê min ew qisane bikim yan ne bizanîn çenê firya akewîn.

Belam ke Îslam hat be zor ew xelkê ke hemû Kurd be be Musulman, wekû pêştir basman kir Îslam hat bawerêkî nûyê hêna, zimanêkî nûyê hêna, ferhengêkî nûyê hêna. Em xerîb bû bi lay ew xelke we. Ewan lê têne ageyiştin. Hatin hewliyan da ew ayîne koneyî ke we heyand bû be li Îslam tazeyî bikene we. Ser li nûye dayê mezirêne we. Çend carek em ayîne da mezira we.

Serhingî Dawdane legel yaranî xwe me şar be şar agirîn bo ewey ayînî kurdan zinû bikeynewa. Baş û xirab be kurmanca. Bile? Ne gerek baş bû bo. Min got min got ne tenê hûn in dibêjin ez. Ez il vir jî heye. Ez yanî min yanî il vir jî heye.

Lêkolîner Endaz Hewêzî wê li ser ola Zerdiştî biaxivê û lêkolîner Cengîzxan Heso dê li ser ola Êzidiyê biaxivê. Ta wê çaxê her şad û bextewar bin.